Croeso i chi i stiwdio Radio Cŵl Cefn Coch.
Dywedwch ychydig wrthym amdanoch eich hun.
Wel, prif athro wedi ymddeol ydw i. Mi o'n i'n brif-athro yn Ysgol Llanbedr a wedyn Ysgol Manor, Blaenau Ffestiniog. A cyn hynny fues i'n dysgu yn Tremadog. A rwan dwi wedi gorau ddysgu a dwi'n cynghorydd sir.
Beth yw eich hoff diddordebau?
Diddordebau? Yym, gwrando am Misus Gruffydd yn siarad. Mae'n rhaid mi wneud hynny, bydd. Yym, dwi'n mwynhau chwaraeon. Pêl-droed yn arbennig, a dwi'n cefnogi'r tîm gorau sy' 'na, sef Man U. Mae hyn yn sgôr yn nhw ydy'r tîm gorau, be- er bod pobl Lerpwl yn dweud bod nhw'n Lerpwl well. A dwi'n mwynhau hynny. Yym, dwi'n mwynhau tynnu lluniau a mwynhau garddio.
Lle yw eich hoff le? Fy hoff le fi? O! Mae'n anodd dweud ydy. Mae'n anodd dweud. Um, so i bod gen i fwy nac un hoff le. Dwi wrth y môr mynd yn ôl i griceth. Gan bod fi wedi bod yn fanno ges i'n magu. Pan nhw'n bach yn ei byw fanno. Dda wrth y môr mynd i griceth. Um, oherwydd reswm yna. Wrth gwrs, dda wrth y môr. Adra mor a bychan cael mynd i gerdded rawd arhyd y lan môr fanna. Gan bod gen i blentyn yn byw yn y Aberystwyth a'i wrth fy modd mynd at yn ŵr bach hi i Aberystwyth.
Lle ydych chi agored a chi di bod ar gwylia? Ar wylia ooh. Mewn carafania dw ydw i lawer iawn. Chydig iawn di bod drost y dŵr. Chydig iawn iawn. Dwi'n cofio tro gynta es i o'ch gin i ofn mynd i'r awyren. O'n i'n nyrfys ofnadwy. A dros y dŵr, y lle gorau fues i oedd Ynys Jersey, nes i fwynhau fanno. Efo garafan, mae wrth y modd mynd i Amwythig ffordd 'na efo garafan. A fydda i wrth y modd mynd jyst i lawr lôn i fan hyn hefyd, i Betws y Coed. Heb fod yn bell, dwi'n mwynhau cael mynd i fanno i ymlacio.
Beth yw eich hoff fwyd?
Wel, sa i'n Misus Gruffydd 'ma de, sa i'n deud bo' fi'n bita bob un dim. Ond dwi, fel dach chi'n gweld, dwi yn mwynhau mwyd. A fy hoff fwyd, os o'n i'n cael dewis, mae'n beryg na rhyw fath o pei fyswn i'n bita fwya. Pei a ciw iâd yn gwareg ni. Ac wrth gwrs dwi ddrwg, dwi'n hoffi chips.
Beth yw eich hoff blanhigyn? Hoff planhigyn? Ww. Rhaid mi feddwl am hwnna. Swn i'n meddwl, os ydych chi'n sôn am floda, fyddai wrth y modd efo bod yn enw sweet peas, de, yn tyfu fyny, fyddai wrth y modd efo hwnnw, lly. Ond ar y cyfan, swn i'n dweud bod gen i brif flodwy dwi'n hoffi. Mae dibyn amser o'r flwyddyn, de, gen i beth mwdrol o ddaffodils yn tyfu Pan ddaw'r gwanwyn, a un peth fydda i yn synnu o hyd, blodyn bach perth perth perth fydda i'n hoffi weld i eirlys. Fydda i'n dychryn weld bod yna blodyn bach, pen bach gwyn yn dod allan pan mae tywydd yn oer, oer, oer. A ninnau eisiau bod yn tŷ.
Beth yw eich hoff greadur?
Hoff greadur ci. Er bod gen i'm ci 'wan, ond ar un adeg mi oedd gen i dri ci. O. Efo'i gilydd. Yym, a dda i gweld ci, mae ci, mae'n dweud bod ci'n ffrindiau go iawn chi, a dwi'n meddwl bod ci. Ci, os o'n i'n cael dewis cael anifail arall oes ci swn i'n ddeud newid bigo to.
Beth yw eich farn ar warchod yr amgylchedd?
Mm, ia. Yeah. Hogyn di byw ar ffarm ydw i. A mae'r amgylchedd i mi yn bwysig. Hynod, hynod bwysig. Yym, a fel cynghorydd, fydda i'n mynd yn eitha blin pan mae'n pethau dod i fyny sydd ddim yn diogelu'n go- yn amgylchedd ni. Mae rhaid ni gofio, 'da ni lwcus yn byw ffor' hyn, a mae eisiau ni wneud siŵr bod ni'n cadw yn ardal ni'n arbennig yn lân ac yn dda i'r i'r dyfodol.
Pa fath o bethau da chi'n wneud i warchod yr amgylchedd?
Wel, i warchod, mae yna bethau syml iawn fedra ni gyd yn wneud pan dan ni'n gorfod ailgylchu. A dwi'n siŵr bod chi'n Pendant Mono wedi dechrau arfan tŷ chi, do? Efo troli newydd ailgylchu. Do, do. Dan ni wedi bod yn ailgylchu yn Morfa Bychan ers dros flwyddyn. A dwi'n meddwl bod pethau fel yna'n hynod, hynod o bwysig, bod ni'n ailgylchu pethau. Bod ni'n ailgylchu pethau, a lle bod ni'n rhoi bob dim yn y ddaear, bagiau plastig a bob un dim sy'n wneud drwg yn mynd draw un. Mae'n hynod bwysig bod ni'n ailgylchu a hefyd mae eisiau ni ddysgu pobl a phlant, dwi'n presygio pobl a phlant, bod eisiau nhw cofio bod yna fu- fath beth a bin sbwriel i roi pethau ddim lluchio pethau bob man. Os mae yna rei pobl does, Does. da chi'n cerdded tu ôl ar stryd a maen nhw'n pasio bin a maen nhw'n lluchio pethau lawr a fydd hynny'n wylltio fi.
Beth yw eich hoff chwaraeon?
Ond dach chi'n gwybod ateb yna'n barod am. Pel droed. Na i wrth fy modd gwylio pel droed. Um, gwrs dwi'n cael yn ei fetha braidd gan bod gen i Sky a gen i Sky Sports, does? A BT Sports. Fe da i wylio pel droed bob un dwrnos yn wrth fy modd. Ond, na i'n trio pidio. Neu fydda i'n cael row pob un ystafell couch am hir hir de. Pwy yw eich hoff awdur?
Yn hoff awdur? Rhaid mi feddwl am bethau fe- fella. Yym, dwi'n cymryd bod chi'n sôn am awdur a b- barddoniaeth hefyd yn dod i mewn yn fan 'na, ia? So, dwi'n hoffi yym, llyfrau Eifion Wyn, Os mae di aral pan i'n blentyn a llyfrau i Wil Wyn. Mae'n ddrwg i, dwi'm yn darllen llawer iawn o lyfrau 'wan, ella fo fi di blino darllen lot pan o'n i'n brifathro ac yn gynghorydd de. Yym pan o'n i yn dysgu yr llyfrau o'n i'n hoffi ddarllen a dwi'n falch fel o'n Gymraeg ond roedd llyfrau Roald Dahl. Mae wrth y modd darllen hyn i blant. A da ni lwcus iawn bod o'n Gymraeg 'wan.
Iawn. Pwy yw eich hoff fand?
Mm. Cofiwch yn oed i wan. A dwi ddim yn fan. Rwy'n dweud y band, da chi sôn band e, rwy'n dweud band yr Oakley sydd. Rhaid Mr Jones sydd yma i ddysgu chi chwarae fferna de. Yn, yn, fel, fel, a, fel arall, rwy'n dweud bod gen i hoff fand y, y byd y canu ysgafn, o gwbl. Dwi'n just mwynhau eistedd lawr a gwrando ar music. Bob math o'n nhw.
Pe byddech yn ennill y loteri, beth fyddech chi'n wneud hefo'r arian?
Ia, da ni'n byw mewn gobaith ar... Be swn i'n byw? Swn i'n rannu o ma siŵr rhwng y ddau mab i. Um, a ma siŵr... Mae Sam Mrs Griffith yn helpu fi wario lot yna fo. Mae siŵr na hi sy'n gwario mwy yna fo.
Beth yw eich hoff chwaraeon, pêl-droed neu rygbi?
Pêl-droed ar y cyfan, ond fydda i'n gwylio rygbi pan mae Cymru'n chwarae ynde. Dwi ddim yn dilyn rygbi fel arall. Yym, ond na, dwi yn dilyn pêl-droed ac edrych ymlaen at nos Sadwrn i edrych pw sy'n ennill ac i edrych os 'di Man U ar top y lig 'de. Hefyd, da ni'n edrych be mae Port yn wneud 'fyd. Gan na Port ydi tîm lleol ni. Tennis ta golff?
Tennis neu golff? Fawr, fawr o ddiolch yma. Mae'n gwylio golff ar y teledu. Ond dwi'n mynd chwarae yr un o ddau. Pe ba'n i'n dewis chwarae fath chwarae golff fyswn i. Gan bod golff yn, i mi, yn fwy hamddenol. Mae eisiau rhedeg lot fel chwarae tennis does? Faswn i'n blino'n hawdd.
Chips neu tatws? Chips.
Heb broblem.
Reis neu pasta? Re reis. Dwi'm yn ddyn pasta.
Beth yw eich hoff liw? Coch.
Coch am Cymru, coch hefyd am bwyd, Man U de, of course. Petaech chi'n cael mynd â rhywun allan am bryd o fwyd, pwy fyddech chi'n dewis, presennol neu'r gorffennol, a pham? O, mae hwnna'n a- an- ateb anodd i. Fysa rhaid mi ddeud gyntaf, swn i'n mynd am Misus Gruffydd efo fi, bysa. Fysa rhaid mi ddeud hynny. O'r pobl bresennol rwan. Mister Sugar, sydd ar Prentice, reit, reit, reit, reit, mynd efo fo, lle. Um, ra, ran C Cymru, um, wel, Sa Huw Lloyd Edwards yn un diddorol yn dyfo fo, rwan ti. Um, yn ddech yn ôl i'r gorffennol. Mae'n anodd dweud i fi. Anodd i mi, mae ti... So ni, gan bod fi'n un o llas yn dwi, un o sogyn i ddordor, sa Lloyd George. So ni'n hoffi sy'n cael cyfla i siarad efo Lloyd George.
Pwy yw eich hoff, uh, pwy yw eich arwr a pham?
Os dych chi wedi marw'r pendant yn sefyll allan, yn y tig rwan lly, um, swn i'n sôn am y gorffennol, un person dwi'n meddwl sy'n arwr, os a Dewi Sant i mi. Mae Dewi Sant i mi yn hynod bwysig, a pe fan ni fel pobl, fel Cenedl Cymru, yn ymwneud â Dewi Sant, fysa y gwlad ni'n lot gwell na mae hi rwan. Beth yw eich hoff elfen o waith cynghorydd? O, dyna chi'n anodd. Mae yna rei pethau'n anodd iawn. Um, elfen pwysicau i mi fel cynghorydd ydy helpu pobl. Mae wrth y modd helpu pobl ac a wneud rhywbeth i helpu'r pobl eraill. Yym, mae 'na rei petha sy'n anodd i wneud. Mae'n anodd dewis petha. Ond os dwi'n teimlo bod fi 'di gwneud rhywbeth sy'n helpu pobl sydd yn dod i ofyn cwestiynau i mi, fydda i falch ofnadwy o'n hyn fy hun. Beth yw eich cais elfen o waith cynghorydd? O, mae Mister Glyn 'di gofyn cwestiwn anodd i mi ŵan 'di. Y peth ca- casa gin i fel cynghorydd Right. Um, pobl weithiau sydd yn swnio'n am ddim byd ac ddim yn cofio bod um, bod yna bobl eraill yn waith allan yn nhw. A elfen am fwyaf un sgyn i mewn pethau di. Mae yna rei pobl yn cwyno am bob un dim Ond pan dach chi'n gofyn nhw helpu chi, dyn nhw'm yn fodlon helpu. Yn aml iawn rhaid teimlo bod rhai pobl yn mwynhau dweud y drefn, ond dyn nhw'm yn fodlon wneud rhywbeth i helpu chi ac i helpu pobl sy'n byw yn eich ardal chi. Mae'n bwysig bod pawb yn helpu'i gilydd, a mae eisiau ni gofio, mae eisiau ni helpu plant, a mae'n eisiau ni helpu pobl mewn oed hefyd.
Diolch yn fawr i chi am ymuno hefo ni yn y cyfweliad. O, diolch i chi am hyn, a cha mi gadai, dwi wedi mwynhau fy hun am fora cyfa yn Ysgol Cefn Coch efo hi. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch.